Ixtiraama jechuun namni hirribatti rafee hirriba irratti kan namarraa bahu ilaalchan namarraa bahuun san fakkaataa jedhan. Garuu immoo qaama wal tuquun bahuun wal qunnamtii saalaa fakkaata jedhanii san irratti qiyaasanii lachuu gamaa gamanatti addaan baasanii jechuudha hukmii shari'aa keessatti. Sababa saniif idan wantoota kanaarraa of eeguu qabna. Inni biraa

gaafa awin atfii godhame maal jechuudha ka isa duraa san yookiin san malee ka biraattu jira yani kunis kophama isaati sadanuu kopha kophaatti ilaalamaa jechuudha malee namichaan afaaniin waan tokko jedhe niyyaa isaa laallee fi matalan niyyaan isaa gaarii taate akkasitti miti jechuudha innama namni tokko niyyaa isaa keessatti yaada isaa keessatti waan rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa xiqqeessu yoo yaade waan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallama xiqqeessu yoo yaade waan kitaaba rabbii islaamummaa xiqqeessu yoo yaadee jiraate sanumaatu kafaruuf gaadha osoo afaan inumaan dubbatiin illee osoo hojii isaatiin waan takkaallee yaadiin illee sanumaatu namichaan kun islaamummaarraa bahuudhaaf gahaadha jechuudha. Ammas namichaan jecha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa xiqqeessuun keessa jiru jedhe. jecha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam xiqqeessuun keessa jiru jee jecha aayatoota rabbii diin rabbii xiqqeessuun keessa jiru namichaan jedhe namichaan kun idan jechuma isaa kanaan islaamummaarraa baha niyyaa isaa itti laaluun maletti kuni eessarraa nu ifa aayaa tanarraa nu ifa rabbiin maal jedha quraana keessatti wala in sa'altahum layaquulunna innamaa kunnaa nakhuudu wa nal'ab

Karaa ufi ittiin gabaabsu san keessa kunneetuma jenne malee niyyaan keenna waa'ee rabbii xiqqeessuu keessa hin jiru niyyaa keenna keessa rasuula alayhi salaatu wassalaam xiqqeessuun hin jiru niyyaa keenna keessa kitaaba rabbii xiqqeessuun hin jiru jedhanii sii deebisanii idan isaan waa'ee niyyaa isaanii ibsataa jiran keessoo keennatti naam jechi kun nurraa bahee jira walaakin wanti kana nu jechisiise lamnan wil istihzaa xiqqeessuu ittiin feene haasa waan nuun kute nu xabuma xabuma irra jiru san laalleeti jechi kun nurraa dhufe malee qalbiin keenya nasaadha qulqulluudha jedha garuu rabbiin sana waa wajjin maal jedha laa tactadhiruu jedhiin jedha qul jedha rabbiin jedhiini jara kana maal rabbuma xiqqeessuu keessaniif rasuuluma alayhi salaatu wassalaam xiqqeessuu keessaniif aayama kitaaba rabbi xiqqeessuu keessaniif isin islaamummaarraa baatanii jirtanii waan jettan jettan saniin cudhriin himatinaa jedha hin niyyanne qalbiin keenna maalidha jechuudhaan idan cudriin hin jiru jechuudha. Innamaa kuni jedhan rabbiin xiqqeessuu qaba naa. Leessa laka an tatajarra lasta majnuunan jarri kun maraattuun turre. Namni ka qalamni irraa fuudhamu idha kana majnuunan egaa caaqila baaliga nama hirriba keessa hin jirre tokko irraa taate irraa yoo aqliin keessi bira jiraate

namichaan kun irratti ni gaafatama hin niyyanneen asitti cudrii isaaf hin taatu jechuudha. Idan saniif jecha kufrii taherraa waan rabbiin xiqqeessuun keessa jirurraa waan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam xiqqeessuun keessa jirurraa waan kitaaba rabbii diin rabbii xiqqeessuun keessa jirurraa of eeguun dirqama jechuudha soomanni keenya akka sirrii nurraa ta'uuf. Akkasuma idan hojiilleen nam tokko masalan quraanarra dhaabbatee yookiin quraana irratti fincaa'ee laakiin an xiqqeessuu hin feene jedhe kanas khatara li anumarra dhufnaani malee ani qalbii kiyyatti quraana xiqqeessuu hin feene jedhe akkamitti hin feene dhaabataatiin ni jirta maa qalbii ati ni beekta qalbii ati qalbii ni beekta siin jedha

kun sifa makhluuqaati rabbii keenya irratti hin malu jechuu irraan fagaatu namni dhufee jijjiirama rabbi irratti subhaanahu wa ta'aala mirkaneessu rabbiin duraan sifa kanaan himame amma immoo jijjiiramee sifa biraa ka lammaffaa tokkoon himamaa jira yoo jedhe idan kuni waan rabbi irratti subhaanahu wa ta'aala malle kanumaatu rabbiin xiqqeessuu jedhama idan kanaarraa uf eeguutu nurra jira masalan rabbiin subhaanahu wa ta'aala qaama jedhanii yaaduun rabbiin subhaanahu wa ta'aala arshirra

namni iimaanatti kafare hojiin isaa guutuunuu baddeetii jira jedha maaliif soommanatti rarraasne soommana irratti hukumii wanni rarra'eef namni tokko mathalan soommana keessa soommanaa ture guyyaa shanaffaa keessa riddaatti yoo kufe guyyaan afran inni dura soome sun qadaan isaa irra hin jiru laakiin thawaaba hin qabu osoo islaamummattuu deebi'ee Akka hojiititti namichaan kun guyyaa afran dura soommanee jiru san irraa qabaan qabuu jechuu. Laakiin guyyaa shanaffaa keessa kafare san islaamumatti illee deebi'u booda soommana isaallee yoo fixate guyyaa shanaffaa san soommana qabaa baasuu isarra jira jechuudha. Sababa saniif baaba kana keessa qophaatti seensifama. Idan kanaaf kanaarraa of eeynee yoo jenne soommana keenya warra eeggate taana soommanni ka dirqama ta'u idan nama musliima tahe irraa sirrii taha nama baaliga taherraa sirrii taha nama aqliin isaa sirrii taherraa sirrii taha dubartii xaahira taate ta laguurra hin jirre laguurra hin jirre yookiin dubartii dhiiga dahumsaa hin qabneerra fayyaa taha kanaaf insha allahu ta'ala warra soommana keenna haala gaariin eeggatee soommanu. Ilmii waa'ee soomanaa si dhumatte jechuu miti walakin haga rabbiin namaa laaffise irraa himanii insha Allahu ta'ala arraaf asirratti dhaabuun barbaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jechoota gaarii dhagahee jala deemee itti hojjetu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu warra niyyaan isaanii qulqulluu warra hojiin isaanii qulqulluu warri kitaabni isaanii tole rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu.